Alla tal-poplu t'Iżrael. Noffru s-sagrifiċċju mingħajr ma nqabbdu n-nar. Ibdew intkom. Itolbu 'l Alla tagħkom. Ħa? U dak Alla li jibgħat in-nar mis-sema li jikkonsma s-sagrifiċċju jkun Alla veru. U hekk għamlu. U dan l-alla ta' Bagħal għam offrew is-sagrifiċċju filgħodu u bdew jitolbu, jitolbu l-ġurnata kollha. U ma' nofs il-jum Elija beda jiġbdilhom saqajhom, forsi baqa' ried itolbu iktar, u baqgħu sa fl-għaxija u ma ġara xejn. Fl-għaxija, għall-ħin ta' nżul ix-xemx, il-profet Elija jinżel quddiem Alla u jitolbu jibgħat nar mis-sema, u hekk ġara, u x'hekk. Wara dan l-avveniment, ovvjament ir-reġina Ġeżabel taħlef li toqtol lill-profet Elija, u l-profet Elija jkollu jaħrab. U kif kien sejjer jaħrab wara ħafna mixi fid-deżert, jgħejja, isib post u jimtedd mal-art u jgħidlu, Mulej, issa ħudli ħajti. Ħudli ħajti, ma niflaħx iżjed. U jorqod. U jiġi anġlu tal-Mulej iqajmu. Jurih ma' ġenbu kisra ħobż u bieqja bl-ilma u jgħidlu, Ixrob u kul. U dak kiel u xorob u reġa' raqad. U l-anġlu jerġa' jqajmu, u jgħidlu, Kul u ixrob, għax kma tiekolx u tixrob ma tiflaħx tasal fid-destejn tiegħek, u hekk għamel Elija. U bis-saħħa ta' dak l-ikel, tgħidilna l-Kelma t'Alla, jasal sa fuq il-muntanja ta' Alla, il-Ħoreb, il-muntanja l-qaddisa. Kemm hi qawwija dik l-istedina li Alla llum jagħmel lilna wkoll ta', Kul u ixrob. Mhux il-ħobż u l-ilma li l-anġlu joffri lill-profeta Aħ, lill-profeta, skużawni, Elija, imma kul u ixrob il-ġisem u d-demm ta' Ġesù. Għax huwa b'dan l-ikel u x-xorb li aħna jirnexxilna nkomplu l-mixja tagħna f'din il-ħajja. Sakemm naslu fid-destin waħdieni tagħna, fis-sema pajjiżna żiskuti. Għamilna dal-vjaġġ f'dawn il-ħames Erbgħat ta' matul ir-Randan Imqaddes żiskuti. Fl-ewwel waħda tkellemna dwar l-Ewkaristija li hija laqgħa jew aħjar insiru ħaġa waħda mal-akbar ħabib tagħna li huwa Ġesù l-Mulej. Hux hekk? L-ewwel waħda. It-tieni waħda, tkellimna dwar li l-Ewkaristija ma tintemmx bejn l-erba' ħitan tal-Knisja, Alla ħares qatt inkunu nittradixxu dak li niċċelebraw fil-Knisja jekk nagħmlu hekk. L-Ewkaristija stejl ta' ħajja mimli mħabba. Stejl ta' ħajja fejn l-iktar ħaġa importanti tkun li nesperjenzaw l-imħabba t'Alla aħna b'mod persunali u ngħadduha lil xulxejn, għeżież ħuti. It-tielet waħda tkellemna dwar l-Ewkaristija t-tama tagħna, l-Ewkaristija l-garanzija ta' ħajja bla tmiem. L-Ewkaristija, għeżież ħuti, kif jgħidilna Sant Irinew, il-qaddis il-kbir tal-Knisja tal-bidu, Ġesù fl-Ewkaristija mhux biss huwa ħaj, jgħidilna, imma huwa Sid il-ħajja, dak li jagħti l-ħajja. Allura kif jista' l-ġisem tagħna li jirċievi ġo fih lil Ġesù li mhuwiex biss ħaj, imma huwa l-għajn tal-ħajja jibqa' skjav tal-mewt? Ma jistax ikun, jgħidilna. Allura l-Ewkaristija garanzija tal-ħajja ta' dejjem, għeżież ħuti. Din hija tant importanti, għax il-bniedem li ma jemminx fil-ħajja ta' dejjem ma jistax jgħix ħajja nisranija vera. Ir-raba' waħda, l-aħħar darba tkellemna fuq l-ewwel parti tal-Ewkaristija, il-liturġija tal-Kelma, l-introduzzjoni-l-ewwel parti, mhux hekk, l-introduzzjoni biex niftehmu, ir-ratt tas-salib, l-istedina mis-saċerdot, L-invit biex nitolbu maħfra lil Alla, il-Glorja u l-Kolletta, u l-Qari, il-Qari, l-ewwel parti prinċipali tal-Quddiesa, li permezz tagħha Ġesù għadu jkellemna sal-lum. U minn hawnhekk appell lil-letturi kollha biex jieħdu ħafna, ħafna, ħafna bis-serjetà s-servizz li jagħtu ta'. Il-lettur mhux hu jkun jaqra, jkun jislef fommu lill-Mulej, għeżież ħuti. Huwa abbuż li xi ħadd jitla' jaqra mingħajr ma jipprepara l-lezzjoni qabel, ta? Naħduha ħafna bis-serjetà, għeżież ħuti, il-ministeru tax-xandir tal-Kelma, kif hu abbuż mis-saċerdot jekk jersaq biex jippriedka u ma jkunx ippreparat tajjeb, mhux hekk, għeżież ħuti? Imbagħad wara l-prietka, l-istqarrija tal-fidi tagħna, u x'hekk, wara li Alla jurina kemm iħobbna nistqarru l-fidi tagħna fih u nressqulu t-talb tagħna. Issa llum ħa nitkellmu fuq it-tieni parti prinċipali tal-quddiesa li hija l-liturġija tal-Ewkaristija, li tibda bl-offertorju, mument sabiħ immens, għeżież ħuti, ta'. Mhux dejjem isir l-offertorju, jsir fil-quddies prinċipali biex ngħidu hekk. Mela f-Fertorju għandu sens kbir, hu waħda mit-tliet purċissjonijiet li jsiru fil-quddiesa. Mela l-ewwel is-saċerdot u l-ministri u l-abbatin jersqu lejn l-artal, l-ewwel purċissjoni, it-tieni ta' Ruħ Fertorju u t-tielet ta' Tqarbin. Li t-tlieta li huma għandhom ikunu mseħbin mill-kant, ġeneralment, hux hekk? Ikunu imseħbin mill-kant. Jiġifieri bħall-poplu t'Alla miexi fid-deżert li qed ifaħħar u jkanta lil Alla, fi triqtu lejn is-sema pajjiżu. L-offertorju, għeżież ħuti noqogħdu attenti wkoll, l-offerti li għandhom jitressqu lejn l-artal għandhom ikunu l-ħobż u l-inbid u l-ilma li jintużaw u x'hekk biex jiġu offerti lil Alla, jew ukoll l-offerti għall-karità. Din it-tradizzjoni antika fil-Knisja sfortunatament tajnija. Hemm bżonn nerġgħu ndaħħluha, ta? Li forsi jkun hemm xi ċestejn hekk fejn il-mejda tal-offerti. U x'fejn tmur tagħmel ix-shopping forsi tixtri mqar ħaġa waħda żejda u tpoġġi hemmhekk. Li imbagħad titressaq lejn l-artal bħala offerta ta' karità u tittieħed wara l-quddiesa biex tingħata lill-Caritas, pereżempju. Biex ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn, għeżież ħuti, mhux affarijiet oħra. Qatt m'għandhom jitressqu lill-artal affarijiet li m'humiex. Jew se jiġu offerti għall-quddiesa jew se jiġu offerti għall-karità, għeżież ħuti. Imbagħad is-saċerdot hux hekk joffrihom lil Alla. Mument sabiħ immens li lili hekk, ħa ngħid hekk, jikkommovina ħafna. Huwa, Ehm, xħin is-saċerdot jaqbad il-ħobż hekk u jgħollih 'l fuq u jgħid dik it-talba tant sabiħa. Jiena nħobb li meta ma jkunx hemm offertorju ma nkantawx fit-tqarbin, proprju biex nagħti enfasi 'l din it-talba tant sabiħa. Hekk f'dak il-ħobż ħa jiġu offerti l-ħobż u l-inbid. Jiena lil Ġesù, lill-Mulej noffrilu ma' dak il-ħobż. Ħafna drabi forsi ma tantx noqogħdu attenti ħa nagħmluha din. Dak il-ħobż, sal-mument tal-konsagrazzjoni, ikun ifisser il-ħajja tagħna, għeżież ħuti, tat-talb tagħna. Qed noffru lilna nfusna lil Alla. Jiena nħobb mal-ħobż il-Mulej noffrilu dik il-parti ta' ħajti li jiena kuntent biha, il-parti s-sabiħa ta' ħajti. Ha? Araw kemm tagħmel sens dik it-talba. X'inhi s-saċerdot? Jgħolli l-ħobż 'il fuq u jgħidlu, Mbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fi tjubitek tajtna l-ħobż li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem. Frott tal-art, rigal t'Alla jiġifieri, u xogħol il-bniedem, ħidma tagħna. Il-ħajja tagħna mhix kollha hekk, għeżież ħuti. Kulma nagħmlu huwa frott tal-art, rigal t'Alla, u ħidma tagħna li ngħaqqduhom flimkien, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobż tal-ħajja. U aħna ngħidu, Imbierku, imbierek Alla għal dejjem, għeżież ħuti. Hekk, mela dak il-ħin, lil Alla noffrulu l-parti s-sabiħa ta' ħajjitna. Imbagħad is-saċerdot iħallat flimkien, jitfa' l-ewwel l-inbid, imbagħad iżidu bi ftit taqtiriet tal-ilma, u jgħid dik it-talba tant sabiħa, ha? Bil-misteru ta' dan l-ilma u inbid, ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu, li bih jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin, kemm hi talba li fiha riflessjoni kbira ta', Hu li sar wieħed bħalna biex aħna nsiru ħaġa waħda miegħu, Hu li sar wieħed magħna fl-umanità tagħna biex aħna nsiru ħaġa waħda miegħu fid-divinità tiegħu. Araw x'talba qasira imma li tista' tagħmel kors ta' eżerċizzji dwarha ta' dik it-talba. Talba sabiħa mmens, għeżież ħuti. Imbagħad l-istess, l-istess irrott joffri l-inbid. Il-kalċi hekk ħafna drabi jirrappreżenta d-demm, is-sagrifiċċju, t-tbatija. U lil Ġesù dak il-ħin inħobb noffrilu jiena dik il-parti ta' ħajti li forsi jiena inqas kuntent biha, ma tantx int kuntent biha, is-salib, id-dwejjaq, il-mard, il-weġgħat. Noffrihomlu wkoll lil Alla. U issa xirrott mill-ġdid, imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fi tjubitek tajtna l-inbid, dak l-inbid li ma jfissirx biss l-inbid tal-kalċi, imma jfisser id-demm tiegħi wkoll, it-tbatija tiegħi, is-salib tiegħi, il-mard tiegħi, id-dnub tiegħi, iva, noffrih lil Alla wkoll. Għax id-dnub iġib ħafna tbatija, għeżież ħuti, ukoll. Hux hekk? Noffrieh 'l Alla, li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ imbierek Alla għal dejjem. Kemm hi talba sabiħa, għeżież ħuti, immens, ta? L-offertur hu sabiħ immens. Imbagħad is-saċerdot, eh? Jgħid talb'oħra, Ilqagħna, Mulej Alla tagħna, u umli, u niedmu quddiemek, u agħmel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Ma tistax tersaq quddiem Alla jekk ma tkunx umli u niedem, għeżież ħutej. Kif tista' togħġbu l-offerta ta' bniedem superv lil Alla, ta' bniedem li jaħseb li hu xi ħaġa, ta' bniedem li warrab l-imħabba? X'min jaħseb li hu xi ħaġa, għeżież ħutej, min jaħseb li hu aħjar minn ħaddieħor, ma jistax iħobb. Araw l-Ewkaristija kif fiha s-sens kollu tal-ħajja. Umli u niedma quddiemek irridu nersqu quddiem Alla, għeżież ħuti. Għax inkella kif tista' togħġbu l-offerta tagħna ma nkunux umli u niedma minnu bietna, għeżież ħuti. U mbagħad is-saċerdot jaħsel idejh. Ġejja minn tradizzjoni antika din, li s-saċerdot kien joffri 'l Alla wkoll l-offerti tal-biedja li kienu jġibu n-nies għall-fqar. U allura kien ikollu jdejh xi ftit u x'hekk, u kien jaħsel idejh, Naddafni, s-saċerdot jgħid, Naddafni, Mulej, miħżuniti, u d-dnub tiegħi neħħili. U dik ġiet ġiet tfisser ukoll talba, is-saċerdot jgħid biex il-Mulej jnaddfu mid-dnub ukoll, u x'hekk. Imbagħad wara din, is-saċerdot jgħidilna, Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom Ikun jogħġob 'l Alla, Missier li jista' kollox. Talba sabiħa wkoll li jgħid tgħid il-poplu, hux hekk, fuq is-saċerdot di t-talba. Kemm hi talba sabiħa għandna nagħtuha importanza li l-komunità qed titlob għas-saċerdot issa, eh? Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Imqaddsa kollha tiegħu. Qed taraw x'talba sabiħa? Jieħu das-sagrifiċċju li ħa nagħmlu, il-Mulej jilqgħu minn idejn is-saċerdot. Għad tifħir bil-glorja tiegħu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja kollha, għeżież ħuti. Kemm għandna bżonn! Ħa nagħmlilkom appell, it-talb tal-quddiesa mhux ngħiduh bl-għaġġla ma nkunux nafu x'aħna ngħidu għax talb sabiħ immens! Immens sabiħ! U tant nidraw ngħiduh, li Alla jkun itina xita ta' grazzji permezz tiegħu aħna ma nindunawx bihom u nitilfuhom, għeżież ħuti. It-talb sabiħ immens tal-quddiesa. Imbagħad jgħid it-talba fuq l-offerti s-saċerdot, u tibda dik li nsejħulha t-talba ewkaristika bil-prefazju. Ta? Il-prefazju jibda bi tliet talbiet sbieħ ħafna wkoll, ta? Issa ġrot tgħidilna il-Mulej magħkom. Kemm hi sabiħa. Flokha jista' jgħidilna l-Mulej iħobbkom. Jekk xi ħadd hu miegħek ifisser li jħobbok. Il-Mulej li ma jitilqekx. Noqogħdu attenti għax aħna, anke jekk nkunu erba' min-nies ġol-Knisja, fit-tweġibiet tagħna nkunu nwieġbu f'isem u flimkien mal-Knisja kollha fid-dinja ta' Infatti, kieku kien hemm persuna waħda, issa xi rrid tħoss jgħidilha l-Mulej magħkom? Għax dik il-persuna tkun qed twieġeb f'isem il-Knisja kollha, u aħna nwieġbu u miegħek ukoll. Araw, xi ġmiel, il-Mulej magħkom. Kieku nieqfu naħsbu fuq għall-Mulej miegħi, il-Mulej ma jabbandunanix, il-Mulej li jħobbni, il-Mulej li ma jitlaqnix, anke meta nimxi f'wied mudlam, m'għandix għax nibża' mill-ħsara għax il-Mulej miegħi. Però t-tieni pass. Nerfgħu qlubna 'l fuq. Tafu kemm hi sabiħa, fiha psikoloġija kbira dik nerfgħu qlubna 'l fuq, ta? Meta nkunu mdejqin aħna, meta nkunu anke rrabjati x'nagħmlu? Inbaxxu rasna 'l isfel, indendlu geddumna lill-art ngħidu mhux hekk? Meta naqtgħu qalbna. Għeżież ħuti San Ġorġ Preca kien jgħid sewwa li l-qtigħ ta' qalb qatt ma jiġi minn Alla, dejjem tentazzjoni tax-xitan. U allura biex aħna nagħmlu esperjenza tal-imħabba t'Alla, il-Mulej magħkom, biex nagħmel esperjenza ta' kemm iħobbni Alla, jien irrid niġġieled in-negattività. Irrid niġġieled lix-xitan li jipprova jitfagħli s-searchlight fuq in-negattiv. Eh? Battalja sħiħa jagħmlilna x-xitan biex jitfanna s-search light jekk għandek Fil-ħajja tagħna hemm is-sabiħ u l-inqas sabiħ, għeżież ħuti, kulħadd. Però jekk jien niffissa biss fuq in-negattiv, kif jipprova jġagħalni nagħmel ix-xitan, nispiċċa negattiv, nispiċċa mdejjaq, nispiċċa depressed. Nispiċċa nara kollox ikrah. Nispiċċa ttentat biex naqta' qalbi. U x-Xitan imbagħad ifesfisli, Ara Alla tiegħek kemm iħobbok, x'għamillek, ara telqek, ara abbandunak! Allura ġlieda, għeżież ħuti, ġlieda, l-quddiesa kuljum f'dal-mument għandha tfakkarna li aħna rridu nagħmlu ġlieda kontra n-negattività. Ġirja kontra l-ispirtu tad-dlamijiet li jrid jitfgħanna hekk iġagħalna nidħlu fid-dlamijiet tiegħu. Għeżież ħutej, importanti ħafna, ma nistax nesperjenza l-imħabba t'Alla jiena jekk nagħlaq lili nnifsi, jekk imbaxxi rasi. Jien biex nesperjenza l-imħabba t'Alla rrid nerfa' qalbi, moħħi, ruħi 'l fuq lejn Alla. Għeżież ħutej. Qed taraw kemm huma sbieħ dat-talbiet, kieku tabilħaqq nifhmu s-sens tagħhom. Nerfgħu qlubna 'l fuq, nerfgħuhom lejn il-Mulej. Eq nirbħu t-tentazzjoni, mela, tan-negattività, tal-pessimiżmu, ta' li fil-ħajja kollox ħażin, għax mhux kollox ħażin. Hemm in-negattiv u hemm il-pożittiv, għeżież ħuti. Imma min jemmen f'Alla, għal min jemmen f'Alla, għeżież ħuti, ftakru dejjem f'dik l-espressjoni ta' Duncan Psaila l-poeta għażiż nazzjonali tagħna, fl-innu sabiħ Tina l-ħlewwa, tafu x'jgħidilna? Int tgħallimna tan-niket ilgħena! Min jemmen tabilħaqq f'Alla, għeżież ħuti, anke fin-niket, anke fis-slaleb. Jista' jkun imdejjaq ma ma jitlifx il-paċi f'qalbu għax jaf li Alla anke min-negattiv, anzi b'mod speċjali min-negattiv, kapaċi joħroġ il-ġid. U għalhekk aħna msejħin nimmeditaw is-salib ta' Ġesù, għeżież ħuti araw is-salib ta' Ġesù. L-innoċenti li jispiċċa msallab, Alla jibdlu fl-ikbar grazzja li qatt ingħatat lill-bnedmin kollha, lid-dinja kollha, għeżież ħuti. Dak hu Alla tagħna. Allura qatt m'hemm lok ta' qtigħ ta' qalb. Il-qtigħ ta' qalb qatt ma jiġi mingħand Alla. Alla ma jridux il-qtigħ ta' qalb. Nerfgħu qlubna 'l fuq, nerfgħuhom lejn il-Mulej. Nieżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Allura jekk jiena nesperjenza kemm iħobbni Alla, jekk nirbaħ it-tentazzjoni ta' qtigħ ta' qalb, tiġini spontanja lil Alla ngħidlu grazzi. Nieżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Kemm jiswielna kieku nidraw 'l Alla fit-talb tagħna rroddulu ħajr ta' sikwit, għeżież ħuti, għax mingħajr ma rridu aħna nibdew niffokaw fuq il-pożittiv. Alla li jagħtina eluf ta' grazzji kuljum, għeżież ħuti, u aħna mgħaqqas biss nintebħu bihom, kieku nidraw ninnutaw mqar ftit minnhom nidwlu grazzi, tiġina spontanja li nerfgħu qlubna 'l fuq, għeżież ħuti, nerfgħuhom lejn il-Mulej, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq, hekk għandu jkun, lil Alla nruddulu ħajr. Tinnutaw dat-talbiet li ngħiduhom? Qas intebħu x'aħna ngħidu, x'rikkezza, x'teżor fihom, għeżież ħuti. Imbagħad tiġi t-talba tal-prefazju li hemm ħafna talbiet differenti li ġeneralment jgħinuna nifhmu x'qegħdin niċċelebraw. Tkun taqbel ħafna drabi jekk tkun xi festa jew iż-żmien li jkun, hux hekk? Tgħinna biex nidħlu fiż-żmien li jkun. Fir-Randan ikun il-prefazju tar-Rendan, fil-festi tkun il-prefazju ta' festi. Huwa innu ta' tifħir lil Alla. għal dak li qegħdin niċċelebraw, għeżież ħuti. Wara l-prefazju, x'ħin jispiċċa l-prefazju jiġi dak l-innu sabiħ li l-istess kemm għandna bżonn ma ngħiduhx bl-għaġla, Qaddis, qaddis, qaddis il-Mulej Alla tal-eżerċti. Dik mill-Bibbja meħuda direttament mill-ktieb tal-profeta Iżaija kapitlu sitta vers tlieta. Iżaija li jara d-dehra t'Alla fit-tempju u l-anġli jkantaw lil Alla dan l-innu tant sabiħ ta'. Kemm għandna hekk għandu kemm jista' jkun jitkanta dan l-innu kieku imma meta ngħiduh ngħiduh bil-qalb. Qed infaħħar lil Alla mhux Kemm ninsew ħafna drabi, għeżież ħuti. Meta ngħidu t-talb biex inkunu għednieh laqqas inkunu nafu x'qegħdin ngħidu, ta. Nkunu qegħdin ngħidu affarijiet tant sbieħ ma laqqas nintebħu. Qaddis, qaddis, qaddis, il-Mulej, Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-Smewwiet. Huwa innu sabiħ immens, għeżież ħuti, li għandna ngħiduh ħafna bil-qalb bħala innu ta' tifħir lil Alla. Imbagħad tkompli t-talba tiġi l-iktar parti importanti tat-talba Ewkaristika. il-mument tal-konsagrazzjoni, hux hekk? Hemm ħafna tipi ta' talbiet ewkaristiċi, dik li ngħidu l-biċċa l-kbira, ngħidulha t-tieni talba ewkaristika, hux hekk? Nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom l-ewwel nett fuq żewġ talbiet li ngħidu, żewġ talbiet lill-Ispirtu s-Santu. Kull talba lill-Ispirtu s-Santu tissejjaħ epiklesi. Epiklesi tfisser talba tal-Ispirtu s-Santu. L-ewwel epiklesi, is-saċerdot x'inhu jagħmel idejh hekk fuq il-ħobż u l-inbid, ha? u jgħidlu, Qaddes, għalhekk, nitolbuk, dawn l-offerti, bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek, biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesù Kristu. Mela, għeżież ħuti, mhuwiex is-saċerdot ta. li jibdel il-ħobż u l-inbid fil-ġisem u d-demm ta' Ġesù, huwa l-Ispirtu s-Santu għall-kelmiet tas-saċerdot. F'kull sagrament hekk mhux is-saċerdot li jaħfirlek dnubietek, huwa l-Ispirtu s-Santu għall-kelmiet tas-saċerdot. Għeżież ħuti, l-Ispirtu s-Santu huwa l-iktar silenzjuż u l-inqas li nitkellmu dwaru huwa l-iktar preżenti u attiv. fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-liturġija fil-quddiesa. Għeżież ħuti, huwa l-Ispirtu s-Santu li jibdel il-ħobż u l-inbid fil-ġisem u d-demm ta' Ġesù Kristu li s-saċerdot isejjaħlu biex imbagħad waqt il-kelmiet tal-konsagrazzjoni jibdel il-ħobż u l-inbid fil-ġisem u d-demm ta' Ġesù. Għeżież ħuti, nemmnu huwa dejn jew le? Alla ħares l-għeta. Nemmnu li tabilħaqq f'dak il-ħin ikun jiġri l-ikbar miraklu. Mhix ċajta. Alla, is-sagrifiċċju tal-Kalvarju, isir preżenti għalina sagramentalment, fil-ħobż u fl-inbid, għeżież ħuti, marilli, kieku tieqaf taħseb. Kieku nieqfu nirriflettu ftit x'ifisser dan kollu, għeżież ħuti, mhix ċajta. Alla jsir preżenti għalija, Ġesù jsir preżenti għalina bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ, bid-divinità, bħala Alla, bħala bniedem, mogħti għalina fuq il-salib tal-Kalvarju, mqajjem mill-imwiet, għeżież ħuti. Mhux ta' b'xejn is-saċerdot imbagħad wara l-konsagrazzjoni jgħidilna dan hu l-misteru tal-fidi, hekk kważi bi stagħġib u aħna ngħidu waħda minn dawk it-tliet talbiet, hux hekk? Ta' tifħir lil Alla. U hemmhekk tkompli t-talba ewkaristika u tiġi t-tieni epikleżi li hi importanti iktar mill-ewwel waħda, għeżież ħuti, tafu għaliex? Għax l-ewwel waħda tservi għat-tieni waħda, ħa ngħidilkom għaliex. Liema li hi t-tieni epikleżi? U miċ-ċokon tagħna, saċerdot jgħidilna, nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed li ilna nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mela fl-ewwel waħda, is-saċerdot jitlob lill-Ispirtu s-Santu jibdel il-ħobż u l-inbid fil-ġisem u d-demm ta' Ġesù. Fit-tieni waħda, s-saċerdot jitlob lill-Ispirtu s-Santu jibdel lilna f'Ġesù, li aħna se nirċevuh lil Ġesù biex insiru Ġesù ħaj. Biex Ġesù, kif jgħidilna San Pawl, ma nkunx iktar jien li ngħix, imma Ġesù li jgħix fija. Ġesù li jgħix fija, għeżież ħuti. Din hi t-tieni talba ewkaristika u l-ewwel waħda sservi, skużawni, it-tieni epiklesi. L-ewwel waħda sservi biex il-ħobż u l-inbid isiru l-ġisem u d-demm ta' Ġesù biex Ġesù jiġi ġo fija. Mhix ċajta, Santa Tereża ta' Kalkutta x'tgħidilna? Tgħidilna li Ġesù qiegħed fit-tabernaklu, imma 'l Ġesù il-post li fih jippreferi jkun Ġesù mhux fit-tabernaklu ma f'qalbna, ġewwa fina, aħna nsiru tabernaklu ħaj, għeżież ħuti. U mbagħad tkompli t-talba ewkaristika bid-diversi talbiet tagħha, hux hekk, għall-Knisja, għad-dinja, għall-ħajjin u l-mejtin kollha, għeżież ħuti. U fl-aħħar it-talba ewkaristika tagħlaq b'talba sabiħa mmens. Issa xrot jieħu l-ħobż u l-inbid, jerfagħhom 'il fuq u jgħid, Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek, Alla Missier Tista' Kollox. Dak il-ħin idejn issa xrot ikunu tqal. Tafu biex ikunu tqal, għeżież ħuti? Għaliex ngħidu bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. X'noffru bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu? Tiftakru fl-offertorju x'għedna? Lil Alla noffrulu ħajjitna, noffrulu t-talb tagħna, noffrulu lilna nfusna, noffrulu l-bżonnijiet tagħna, l-bżonnijiet u t-talb tal-Knisja u d-dinja kollha. U Ġesù qisu b'idejh mimlija jieħu fi ħdanu t-talbiet tagħna u s-saċerdot jagħmel din l-offerta lil Alla l-Missier. joffrilu lilna nfusna flimkien mat-talb kollu tagħna bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Mela t-talba tagħna ssir it-talba ta' Ġesù. Għeżież ħuti, it-talba tagħna ssir it-talba ta' Ġesù lil Alla l-Missier. Dak il-ħin kemm hu mument importanti li għandna ngħożżuh u dik l-Ammen dak il-ħin nagħtuha importanza kbira, għeżież ħuti, l-Ammen tfisser jiena nemmen ta'. Hekk kultant, jiddispjaċini jiena, tkun tqarben il-Ġisem ta' Kristu. Tafu kemm importanti dik li ngħidu ammen, jiena nemmen li inti hawn Ġesu. Jiena nemmen li inti hawn Ġesu, eżis ħuti. Ħan komplu mela wara t-talba Ewkaristika tiġi t-talba tal-Missierna. f'post importanti ħafna. Mela jekk aħna qegħdin nieħdu sehem, hux hekk, fil-quddiesa, aħna l-quddiesa rridu ngħixuha fl-imħabba ta' xulxejn. Aħna l-quddiesa rridu ngħixuha fl-imħabba ta' xulxejn. Għeżież ħuti, l-Ewkaristija rridu ngħixuha hemm barra mill-Knisja 'l barra fl-imħabba ta' xulxejn. U t-talba tal-Missierna hija t-talba per eċċellenza li turina li aħna rridu nagħmlu esperjenza t'Alla, li nagħmluha b'mod speċjali fil-quddiesa, esperjenza ta' kemm iħobbna Alla u din l-imħabba ngħadduha lil xulxejn, għeżież ħuti. Din l-imħabba t'Alla ngħadduha lil xulxejn. It-talba tal-Missier, mhux hekk? Mhux se nidħol fid-dettall fija għax ma jistax ikun. Wara jkompli t-talb tas-saċerdot, hux hekk? Is-saċerdot jgħid eħlisna, nitolbuk, Mulej, minn kull deni. Agħtina, fit-tjieba u l-ħniena tiegħek, il-paċi fi żmienna. Talba għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fostna u l-paċi fil-qalb tagħna ta. sabiħa ħafna biex inkunu ħielsa minn dejjem minn kull dnub. L-ikbar għadu tal-paċi huwa d-dnub. U mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. U l-poplu jwieġeb, Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Imbagħad tiġi talba. Ma ninsewx li l-biċċa l-kbira tat-talb tal-quddiesa hi indirizzat lill-Missier, eh! It-talba ewkaristika kollha kemm hi indirizzata lill-Missier. Hawnhekk issa tiġi talba, waħda mill-ftit talb indirizzati lil Ġesù, li huwa preżenti fl-Ewkaristija issa. Issa Ġurrot jgħidlu hekk, Mulej Ġesù Kristu. li għedt lill-appostli tiegħek, Inħallilkom is-sliem, il-paċi. Nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. U qed jgħidilna l-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U aħna ngħidulu miegħek ukoll. U jgħidilna agħtu l-paċi lil xulxejn. Tafu xi tfisser hu? L-istess hawnhekk drajna paċi miegħek, paċi miegħek lesti. Tafu xi tfisser dik? Ifisser li l-Mulej ngħidulu, Mulej, jien irrid inkun strument f'idejk biex il-paċi tiegħek li qed tagħtini int tasal għand l-oħrajn permezz tiegħi. Jien irrid inkun strument f'idejk, Mulej, biex il-paċi tiegħek tasal għand l-oħrajn permezz tiegħi. Araw x'sens kbir! Kull meta Alla ħares qatt nagħmlu xi azzjoni ħażina jew nweġġgħu bi kliemna lil Alla jien kont ngħidlu le, jiena ma rridx li l-paċi tiegħek tasal għand l-oħrajn permezz tiegħi. Imma n-nisrani ma għandux ikun hekk, għeżież ħuti. Niftakru il-Mulej fuq hekk għad irid jiġġudikana. Kemm tabilħaqq dik il-paċi li nagħtu lil xulxin kemm ngħixuha tabilħaqq? Kemm inħalluh lill-Mulej jinqeda bina biex il-paċi li jrid isawwab fuq id-dinja tasal għand l-oħrajn permezz tagħna, għeżież ħuti? Wara li nagħtu l-paċi lil xulxin, is-saċerdot jieħu l-ħobż jaqsmu, mhux hekk? u jgħid talba sabiħa ħafna. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesù Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarrnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Din tfakkarna fl-aħħar ċena, Ġesù jaqsam il-ħobż u jagħtih id-dixxiepli, mhux hekk? Jagħtih lilna biex naqsmuh. biex nitrejqu mill-ġisem tiegħu. Il-qsim tal-ħobż jista' jirrappreżenta wkoll il-mewt ta' Ġesù fuq is-salib, is-sagrifiċċju, Ġesù li jrid jingħata għalina fuq is-salib bit-tbatija u l-mewt tiegħu, għeżież ħuti. Il-qsim tal-ħobż jista' jfisser ukoll l-għaqda tagħna flimkien f'ħobża waħda, hekk jgħidilna San Pawl. Aħna li nieklu minn ħobża waħda rridu nkunu ġisem wieħed. Ġisem wieħed ifisser li nħobbu lil xulxejn, għeżież ħuti. Wara din tiġi t-talba tal-Ħaruf t'Alla. Lil Ġesù issa indirizzat din ukoll, għax Ġesù huwa l-Ħaruf t'Alla. Ħaruf ta' Alla, ifakkarna fil-Ħaruf tal-Għid li kien joffri l-poplu t'Alla, u x'hekk, fil-ħelsien Tiegħu biex ħeles mill-Eġittu, imma aħna l-ħelsiet tagħna mhux mill-Eġittu. Il-ħelsien tagħna li ġabilna Ġesù huwa mid-dnub u mill-ħażen. Il-ħelsien tagħna li ġabilna Ġesù, il-Ħaruf tal-Għid tagħna. Ħaruf t'Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenna għalina, agħtina l-paċi. Imbagħad is-saċerdot jgħid waħda minn żewġ talbiet sbieħ ħafna, Mulej Ġesù Kristu, Bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif ried minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej l-għajn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt m'infired minnek. Kemm hi sabiħ, hux veru? U issa ġrort imbagħad jitqallben, jgħid il-ġisem ta' Kristu jħarisni għall-ħajja ta' dejjem u d-demm ta' Kristu jħarisni għall-ħajja ta' dejjem. U qarben lilna. Dak il-mument tal-għaġeb, b'tant sempliċità, dik il-ftit ħobż, li se x'ġo tgħidlek il-Ġisem ta' Kristu, u nerġa' nirrepeti l-importanza li ngħidu Ammen, li s-Saċerdot jismagħna. Qegħdin nsaħħu fil-fidi lil xulxejn, ta' dik l-Ammen tiegħi ma tiswix biss għalija, li ngħid jien nemmen, imma hija xhieda quddiem l-oħrajn li jiena nemmen li f'dik il-ftit ħobż, Hemm li Bent Alla magħmul bniedem għalija, u x'hekk, li bagħata u miet għalija fuq is-salib u qam mill-imwiet, u x'hekk, għeżież ħuti. Wara t-tqarbin, u x'hekk is-saċerdot waqt il-purifikazzjoni jgħid talba sabiħa wkoll ha mill-Mulej, li nilqgħu b'qalb safja l-ikel u x-xorb li ħadna biex id-don li tajtna issa jkun jiswielna għall-ħajja ta' dejjem. biex il-ġisem u d-demm ta' Ibnek tabilħaqq jiswielna biex aħna naslu għall-ħajja ta' dejjem. Imbagħad istaċir rot, ġeneralment jew nagħmlu ftit mument ta' skiet, jew inkella ngħidu r-Radd il-Ħajr ta' wara t-Tqarbin, talba ta' Radd il-Ħajr, u jgħid it-talba ta' Tqarbin, u x'hekk. Ma ninsewx xi tfisser, x'inhi s-saċerdot jiftaħ idejh hekk, eh, talba sabiħa mmens, eh, ġest sabiħ ħafna. Jien niftakar kif għedtilkom l-aħħar darba kien spjegahulna, Wieħed lecturer meta kont l-Italja, lil Alla prattikament ngħidulhmu li aħna jdejna vojta. Xejn minn dak li għandna jew minn dak li naħsbu minn għalina li għandna x'aħna ma għandna xejn ġejna b'xejn u rridu nħallu kollox warajna allura ma għandna xejn. Xejn minn dak li għandna ma jimla qalbna. Xejn minn dak li għandna jew naħsbu li għandna ma jagħti sens lil ħajjitna. Dak li verament għandna bżonn Mulej, Nistennewh biss minn għandek. Dak li verament għandna bżonn tagħtihulna int f'Ibnek Ġesù. Imbagħad tiġi r-rit tal-aħħar, hux hekk? Is-Saċerdot mill-ġdid jgħidilna l-Mulej magħkom, miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, din barka tal-aħħar issa, ma ninsewhx. Fil-bidu s-Salib! Ngħiduh ilkoll flimkien, il-kelmiet, ngħidu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, ammen. Fl-aħħar, s-Saċerdot jgħid il-Mulej magħkom u miegħek ukoll.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 Ifisser dak li għexna u ċċelebrajna hawnhekk, morru għixuh fil-ħajja tagħkom ta' kuljum, għeżież ħuti. U jiġi mbagħad il-kant tal-aħħar u x'hekk li jikkonkludi l-quddiesa. Nittama li dawn il-ftit ħsibijiet li qsamt magħkom fuq il-quddiesa jgħinukom għeżież ħuti biex nidħlu fil-fond iktar fuq din l-isbaħ ħaġa li tana Alla. Ara kemm tana affarijiet sbieħ. Kemm hija ħaġa kerha, kemm turi li ma nkunu fhimna xejn meta ngħidu l-quddiesa boring. Ma tistax tkun boring il-quddiesa, mela Alla jagħtina xi ħaġa boring, Marja Santa. Qisu xi ħadd qed jagħtik l-isbaħ ħaġa li se tagħtih u inti tgħidlu boring. Tkun boring għax ma nkunux fhimni aħna. Il-problema tkun fina meta tkun boring mhux fil-quddiesa. Eżis ħuti. U nixtieq nispiċċa Bil-kelmiet ta' Pietru, il-kapitlu li fih San Ġwann l-Evanġelista jibda bil-miraklu tat-tqassim tal-ħobż lil ħafna nies, u mbagħad Ġesù jibda jkellemhom fuq l-Ewkaristija, u x'hekk, u fl-aħħar jgħidilhom tridu tmorru intom ukoll għax ma ridux jaċċettawh, ħafna telquh. U Pietru tafu x'jgħidlu? Jgħidlu talba sabiħa wiesq, Mulej għand min immorru? Għand min immorru, Mulej? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Aħna nemmnu, aħna nafu jgħidlu. Aħna nemmnu, aħna nafu li inti li benda Alla, eżis ħuti. Ejju aħna wkoll ta' bilħaq il-quddisa nużuha. Ejju maħħu l-ġurnata waħda tgħaddi. minn hekk li nitilfu Alla ħares qatt il-Qudies għal xejn b'xejn. Eżis ħuti, ejjew tabilħaqq ngħidulu Missierna li inti fis-smewwiet, ħobżna ta' kuljum agħtina llum, ma nifhmux biss il-ħobż tal-ġisem tagħna, ma nifhmu l-ħobż tar-ruħ tagħna li l-Mulej jagħtihulna. U ħa nispiċċaw billi ngħidu tliet Ave Marijiet f'ġieħ it-tlett ijiem li l-ġisem t'Ommna Marija dam fil-qabar. U nixtieq noffrihom għal dawk ħutna, għeżież ħuti, li tbiegħdu mill-Ewkaristija. Għal dawk ħutna li forsi għall-aħħar isqatt ta' l-Għid m'għandhomx ħsieb li jersqu għall-quddiesa, għall-Qrar, biex il-Mulej jiġbidhom lejh, biex aħna nkunu strumenti f'idejh, ngħidulu, Mulej, inqeda bija biex tressaq oħrajn lejk, Mulej, inqeda bija Tini l-grazzja li jien nkun strument f'idejk biex oħrajn jerġgħu jerġgħu jiltaqgħu miegħek mill-ġdeid. U dan ħa nitolbu għal Ommna Marija permezz tat-tliet Ave Marijiet, Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Għażiża Marija Omm Alla, itlob għalina mżimmija.

O Marija li dħalt id-dinja mingħajr tebgħa, Madonna ta' Pinu Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Grazzi u l-jum it-tajjeb lilkom ukoll. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen.